Ahan, medi be míafɔ nu mía nane le Biblia me. Nu si ta mele Biblia ƒe nya kɔm va nye be Biblia elé míaƒe agbe ƒe akpa gãtɔ. Wobe Ghana nye Christian country. Ele egɔme se nam ɖi. Vɔ ale wòwɔ hafi Ghana gã va zu Ghana va zu Christian country ame aɖeke menya o because dzɔdzɔme me si gbe mídzɔ o. Ele gɔme se nam ɖe. Vɔ mi ame yiwo mi wɔ history vi ɖe le sukua, na ɖe le susu me tsaka na mi. Abe me di be mi anɔ nuwo me ku. Gba agbalẽ mi nya hehlẽ zɔ. Eh, yovo yiwo kɔ agbalẽ kɔ va ɖe mi atɔ gbewo me nya hehlẽ o. Ele gɔme se nam ɖe. Mi atɔ gbe ɖewo kura wo me nya kam kura gbɔgblɔ. Wo me nya kwabina yɔyɔ o. Ɛ, Mawu li ya woyɔna bikɔ woyɔna Mawu. Mia tɔgbuiwo nya Mawu gã be Mawu sugbɔ li sa li. Mawu aɖaŋutɔ li. Ɛ, Mawu aɖaŋuwɔtɔ ɖe eli. Ta wonana woƒe viwo ƒe ŋkɔ be nuka? Mawu li. Ŋ, Mawu tɔ. Mawu ƒe mɔ. Mínya be Mawu li. Mezãna Yehowa ao. Ne eva kpɔ history me ɖe esi go le ema. Nade le tsakatsaka le Biblia me ya medi be mi ame yiwo minya xexlẽ kple mi ame yiwo minya xexlẽ ɖe ne miana mianya. Ele gɔme si nam de. E wogblɔ le Biblia me be ɖe mianɔ Yesu ƒe ʋua nu, mianɔ eƒe ŋutilã ɖu. Ele gɔme si nam de. Efuma wɔ nam sẽe. Me ɖewo gblɔ woƒe adzetɔwo ɖe woawoe nɔ ame la kple ame ƒe ŋu nɔ. Kafla. Aleke wodzɔa eƒe Kristotɔ le sɔlemexɔ me le Yesu Kristo ƒe ŋu nɔ. Ele egɔme se nam ɖe. Míakpɔ nane le Luka ƒe agbalẽ ta wuienyi ƒe kpukpui wuienyi. Ele egɔme se nam ɖe. Ne le wò skrin dzi kpɔ la akpɔ Luka ƒe agbalẽ ta wuienyi ƒe kpukpui wuienyi eye ame me le fifi la. míaxlẽ. Ebe ɖee. Eye amegã aɖe va biae bena, Yesu ema lɔ, va biae bena, Nufiala nyuie, nu ka wɔ, nu ka mawɔ be mayi, manyi agbe mavɔ la domee mahã? Babia wòbiae. Ele egɔme si na be, ya Yesu ɖo eŋu nɛ be ɖee. Ke Yesu gblɔ nɛ bena, Nu ka nèle yeyɔm be nyui mahã. Ami aɖeke meli nyui o negbe Mawu ɖeka ko. Ele gɔme se nam ɖe? Yesu Kristo be ne womegayɔe be nyui o. Yesu Kristo be ne womegayɔe be nyui o. Ewɔ nam abe ne mekɔ history kɔ da ɖe ɖe. History yi yovowo kɔ va ɖe. Mía ameyibɔwo ƒe history ya wova tsɔ. Ale gɔme se nam de. New Testament specifically. Nubabla yeye yɛ ɖe. Asi tɔtrɔ le be nutrɔ le ŋu. Ne wòmenya o ɖe, mana nànya. Woŋlɔ ɖe Biblia ƒe nuwuwu ƒe. be ame aɖeke made nya ɖeka alo akɔ aɖekɛ kɔ kpe o. Nenema si gbe la, efua ame yiwo le Biblia me pete ava amea dzi. Meɖe klo am e plane va yi crash ŋtsɔ ɖe. Vɔ̃ ka wowɔ? Biblia ƒe akpa ka wole? Tɔdziʋu mu ɖe tɔme ɖe. Biblia ƒe akpa ka wole? Vɔ nènya be Biblia yi wotrɔ asi le ŋu alo wowɔ revision, wogbugbɔ ŋlɔ Biblia seven times a, zi adrea? Ènya be sigbe wogbugbɔ ŋlɔ Biblia? Amekawoe le Biblia Biblia ŋlɔ? Nui ta mele gbɔgblɔe nye be ɖe Biblia ɖe nyɔe na amewo sugbɔ le eme. Vɔ wokɔ vɔ ɖe kɔ be ɖe nuwo me. Yi wɔe be mele ŋgɔgbe kpɔ o. Mele mele ŋgɔgbe kpɔ o. Togo, Ghana, Afrika mele ŋgɔgbe kpɔ o. excuse me to say awusa yiwo le africa tsɛ ɖe womele ŋgɔgbe kpɔ o woŋutɔ yi ɖe middle east ne nakpɔ ɖa yi ɖe dubai yi ɖe eh, saudi, eh, saudi arabia yi ɖe Ka- eh, qatar yi ɖe kuwait ne nakpɔ ɖa ne nakɔkɔ sɔ kple africa tɔ ƒe muslimwo be fi ka wole mi le nane bu Ale mi le agbalẽ xlẽ ɖe mele gɔme se o. Ewɔ nam abe haɖe history ƒe nuwo fia mi ɖe. Me nyɔnuvi history fia mi o. Megblɔ na da be yovo ɖe do va rape miatɔwo srɔ̃wɛ. Wowu miatɔwɛ. Wowu miatɔgbiwɛ. Hafi wo le ɖewo va yi dzra. Ya woga va du mia dzi colonization. Hmm? Wova colonize mi. Ele gɔme se nam ɖe. Ya wɔ vɔ ɖe, ya kɔ Biblia kɔ va na mi. Wo colonial master ɖe, eya kɔ agbalẽ kɔ va na wɔ. Nyɔe ka tututu esu be ele me. Be wo ya na xɔ Biblia na xlẽ ne na yi de dziƒo. Vɔ dziƒo ma description yo na ale yo describe dziƒo ɖe. Efia be dziƒo ɖe dɔlele mele fi ma o, cancer mele fi ma o, nuɖuɖu mahia wɔ le fi ma o, dɔ mawɔe o, sika ya kɔ xɔ. Vɔ Yesu Kristo na mi nya be ɖe ne ku koe ku, ne ku koe ku. Egbe yo do le egɔme nye be miatrɔ zu mawudɔlawoe. Babia lɔ mabia nufiala be ne miafia mi ŋlɔ ɖe nua te. Ne subscribe vɔ ɖe ŋlɔ ɖe nua te. Ne nafia medi be masrɔ medi be masrɔ nu ya ta mekɔ ŋku nye mekɔ va ekran dzi alo screen dzi. Mabia se lo. Sika yinɔ Ghana dukɔ me. Enya be sika ya ta woyɔna Ghana be Ghana. Sika ƒuta yi woyɔna ɖe. Mele teƒe ɖeke le xexeame ƒe akpa ɖeke o negbe Ghana. Yesu Kristo be ɖee. Ke Yesu gblɔ nɛ bena, Nu ka nèle ye yɔm be nyui mahã? Ame aɖeke mele nyui o, negbe Mawu ɖeka ko. Mabia se loo, aleke wòdzɔ míva le Yesu ƒe ʋua nu? Babiae. Ten minutes ya ko mawe magblẽ le ŋue. Ne nàdi ŋuɖoɖoa na kɔ va nam. Aleke wòdzɔ hafi míva le Yesu ƒe ʋua nu? Ame kae ŋlɔ agbalẽ kɔ va na mí? Mía tɔwoe. Mina míka agbalẽa me lo. Manɔ eya tɔgbi kɔ va step by step manɔ kɔ va. Ne míanɔ eme ka, Èle fi ma, ènya be Abosam yina ɖe takpekpe le Mawu gbɔa? Aleke wòdzɔ hafi de, de, eh, mígblɔ be bishop alo Mawu, Mawu, mawudɔwɔla yi kɔ ŋkume wu le xexea me, eya meyina ɖe mitiere o. Va yi bia. Abosam lo, Mawu gali dziƒo nu ʋu na Abosam. Wobe ab, Mawu ƒe viwo va yi ƒo ƒu ɖe. Abosam tse va yi nɔ teƒe, eya tse yi mitie. Mawu bia se be, Fi ɖe tso hã? Ebe, Metso xexea me tsatsa ge. Eva tsa le xexea me gbɔ va. Ne wome nya ma na o test a. Me le xlẽ o. O pastor ma le ma tsi na wɛ o. Teƒe wa tsi na wɛ ɖe. Eya nye be va jɔ tight na yi. Na wɔ de ku o lem na nɔ yi. Ega wɔ me nye be wo ya gbɔ yi dzi po yi gbe. No foto me na na trɔ velia ne. Che. Ido. va yi srɔ̃ history wɛ eya me le gbɔgblɔ mía tɔgbe no tu ho na mí wofia fi mía kpala megaŋlɔ be o nye ma ƒo nu fún o o ya va yi bia se kɔtɛs ya luka ƒe agbalẽ ta wuie nyi ƒe kpukpui wuie nyia va yi bia ne na se kɔ yi ɖe wuie asie kelia ele gɔme se ɖe ne na bia se be ɖe gɔme de ɖeka ele fi ma ale ko jɔ aƒe mi le yesu ƒe ʋua nu le eƒe ŋuti la du

mawɔ dzota na kɔ da ɖɛ na wɛ o. Mègamu be wò dze agbagba ne na subscribe.